wagi d belɛayda taɛali yettwattun acḥal n iseggasen yettwattun deg yimi baṭas n imusnawen n tmurt-nneɣ belɛayda taɛali i d-yekkren di tmurt-is i d-yugmen di tmurt-is, di taddart-is, n uẓru qellel di tɣiwant n Micli, yiwen wergaz i d-yessufraren tameslayt taqbaylit. S ufus n yimrabḍen irumyen i yellan d iwaɣzen Micli, taɣiwant n Micli,

i yuklalen aṭas ad s-nini ṣṣellaḥ-nni akk i t-id-theddreḍ i t-id-tettmeslayeḍ ad ḥarben fell-ak ad ḥarben ɣef tfekka-inek ad d-abelɛid Akken teqqareḍ. Qabel jeddi ma ngellat mi d-tuli tafat attan ɣer-k lmisura. Atan naqus la yekkat di syagi n slat ɣas suriɣ yeqrib ara. Di syenna mebla ma nsemmat atan anect-ilat aɛqel kan lalla Xlija. Ad k-ǧǧeɣ d cwiṭ n ccɣel n ssaɛat. Deg semmaṛ i nahat ad ɛeddiɣ baba Ɛmara, imi di axxam sya newɛat, ncallah dinna lembat ɣer Sidi Ṭeyyeb At Xalifa, ad afeɣ afenǧal thegga-t, d ccerṭ ma teswa-t, dayem tettraǧu yemma. anda yella belɛid at ɛli leqrar d taddart-is dagi d sidi ṭeybat xlifa a ɣ-d-yenfeɛ rebbi s lbarakat sidi ṭeybat xlifa Ur t-nessin ara anwa-t. Akken yenna Dda Belɛid deg ungal-ines Lwali n Udrar, Sebɛa u sebɛin n ṣṣellaḥ i aɣ-d-yezzin dagi di lɛerc-agi-nneɣ, i s-itt-galleɣ si ṣṣbeḥ ar tameddit, leɛmer yella yiwen i yi-d-yeḥkan tamacuht n yiwen deg-sen, neɣ i d-yennan ula d awal. ɣef lḥayat-nsen s tidet. D nadem ma yeggal s ccix flan neɣ flan, iɛedda limin-nni neɣ yeḥnet, umbeɛd ad d-yelhi d wayen nniḍen, ur yettnadi ara ɣef leflani-nni d acu-t neɣ amek iɛac, d ccix kan ahat ma kan awi-d ayen d-iteddun, ma d ayen iɛeddan. Dɣa akken qqaren waɛraben, Lifatmat, aẓru uqellal tefka-d i Lezzayer argaz am Belɛid At Ɛli, argaz i d-yuǧwen si taddart-is ayen yakk yura, tira n Dda Belɛid d aḥric n umezruy n taddart n Buẓul. Ileqḍ-d Sɣur tlawin, ileqḍ-d sɣur lǧiran, ileqḍ-d deg tejmaɛt, ileqḍ-d deg tudert n yal ass, ileqḍ-d sɣur yemɣaren n taddart-is di taddart-is. Iɛac d wat taddart-is, yedder i usemmiḍ d udfel. i iɣummen tiwwura deg useggas n rebɛa u rebɛin, alef u ttɛemya u rebɛa u rebɛin, yedder i laẓ asmi Ifṛansiyen rran lejdud nneɣ d igellilen, akken yenna Albert Camus, walaɣ igruden ttemyeḥwaṣen isugar n tefrest, ɣas akkenni laẓ d lehlak n tifus ɛedmen tamurt. d lɛid sellmen d nubabat degzal i yellan d waɣzen yerra-d si timawit tutlayt taqbaylit ar tira. Ass am wass-a xemsa u sebɛin iseggasen aya, yewweḍ-d Ddibic ɣer lǧemɛa n Ssariǧ. Akken i ɣ-d-yenna Belɛid, ma teṭṭfem Dbic si sbiṭar n Mɛasker, ḥesbet-iyi mmuteɣ. Belɛid ur nebɣi ara ad yemmet d aberrani, yeǧǧa-yaɣ. Belɛid ur nebɣi ara ad yemmet d aberrani, yeǧǧa-yaɣ.